Nilqagħkom għal programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Iż-żmien itir u ma jistenna lil ħadd. Bdejna Marzu u dan huwa l-24 episodju ta' dan il-programm. Dan huwa l-programm li matulu qed nesploraw il-ġrajja wara l-kelma biex naraw minn fejn telqet it-tifsira tagħha sakemm waslet għandna llum. Tkellimna dwar nomi, idjomi, espressjonijiet u saħansitra anke ismijiet ta' għasafar jew ta' bajjiet, lokalitajiet u widien. Illum se nitkellmu dwar żewġ idjomi li nużaw ta' spiss u li l-oriġini tagħhom se nsibuha fl-Għarbi. Se nitilqu minn affarijiet sempliċi, minn osservazzjonijiet li għamlu missirijietna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u li minnhom ħolqu dawn l-idjomi li waslu għandna sal-lum il-ġurnata. Tlaqna minnufih għall-ewwel idjoma.

Tul il-programmi li għaddew kemm-il darba għedna u enfasizzajna fuq il-fatt li l-lingwa hija tan-nies u tibqa' ħajja sakemm tibqa' tan-nies. Iltqajna ma' ħafna kliem, idjomi, espressjonijiet, ismijiet ta' postijiet u anke ta' tjur li żviluppawhom missirijietna mill-osservazzjoni, inkluż minn natura li kienu mdawra biha u li kienet parti importanti u integrali minn ħajjithom. Anke jekk skora ma kellhomx, missirijietna kienu intelliġenti biżżejjed biex joħolqu vokabularju bbażat fuq dak li huma kienu qed josservaw. L-intelliġenza tagħhom tidher b'mod aktar partikolari fejn jidħlu l-idjomi li huma żviluppaw u li waslu għandna llum, anke jekk forsi tul il-mixja taż-żmien intilef is-sens oriġinali tagħhom. Imma dan huwa dak li qed jipprova jagħmel dan il-programm. Jimxi mal-kelma, jew idjoma, vjaġġ lura fiż-żmien, u waqt li jispjega l-ġrajja warajha, jasal għall-etimoloġija tagħha. Ftit tal-ġimgħat ilu pereżempju tkellimna fuq il-kelma karat. Il-karat nużawh biex inkejlu oġġetti prezzjużi bħal ngħidu aħna l-purezza tad-deheb. Rajna kif karat tirreferi għaż-żerriegħa tal-ħarruba. Peress li din iż-żerriegħa hija indaqs fil-piz, kienet tintuża għall-użin. Illum għandna kelma oħra, jew aħjar minn hekk idjoma li hija frott osservazzjoni ta' xi ħaġa sempliċi tal-ħajja ta' kuljum. Din l-idjoma hija qatgħa żarda. Il-kelma żarda tfisser ħajta li tiżżarrad mid-drapp. Min jaf kemm-il darba nixtru xi qmis ġdida jew xi libsa sabiħa u nindunaw li għandha xi ħajta ħierġa minnha u tiġi bejħa 'l tej jekk għandek x'taqtagħha jew tiġbidha biex tkomplix taxxaha. Fil-fatt din il-ħajta mżarda qiegħda mad-drapp jew inkella qiegħda 'il barra mid-drapp qisha trid tiddeċiedi tibqax mad-drapp jew le. Minn hemm inħolqot l-idjoma, qatgħa żarda, li għandha diversi tifsiriet. Iddeċieda xi ħaġa li dwarha kien ilu jtella' jew iniżżel? Neħħa x-xkiel jew id-diffikultà Jew agħmilha ċara ma' xi ħadd bħal meta ngħidu, naqtgħuha darba għal dejjem. Il-kelma żarda jew żarrad għandhom l-istess qerq, u fl-Għarbi insibu żarada li tfisser tgħallaq lil xi ħadd b'ħabel. Jidher li hemm konnessjoni figurattiva bikrija bejn it-tgħalliq b'ħabel u l-qtugħ tat-tiżrid ta' ħajta. Jista' jkun li fil-mentalità antika Meta l-forka kienet komuni, it-tgħalliq kien jiddeċiedi darba għal dejjem is-soluzzjoni ta' imġiba li ma kinitx mixtieqa. Dwar l-etimoloġija ta' din l-idjoma se nkunu qed niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa u se nħalluh jispjegalna aktar. Zarda, ħalli nagħti tifsira eh, ħafifa. Zarda hija meta inti jkollok xi sufa hekk li ħarġet hekk u baqgħet imdendla. Alright? Aw, isak inti eh, meta tara hekk tgħid imma di pulita jew le. Fuq aq tagħha qed tgħid iż-żarda, qed tgħid dik il-ħajta żejda. Ara, issa għamiltha pulita, ara, ħadt deċiżjoni. Qed tara? Allura hawnhekk għandek dak il-ħsieb minn xi ħaġa prattika, minn xi ħaġa prattika, waslu, x'imbagħad hawnhekk tidħol jidħol il-ħsieb metaforiku li huwa rikk ħafna fl-idjomi Maltin, il-ħsieb figurattiv, metaforiku, sewwa? u għaddiet għal ħajja komuni. Fthemna? Allura, per eżempju, meta rridu niddeċiedu jiena u inti fuq xi ħaġa, imma nkunu bejn ħaltejn, ara bejn ħaltejn, istra, eh? ukoll idjoma, eh? nkunu bejn ħaltejn ma nafux se naqbdu nagħmlu. U fl-aħħar, ara naqtaw iż-żarda nagħmlu hekk, blum, iddeċidejna u nibqgħu mixin. Eh, eh, fthemna? Ara, ara, xi ħsieb kif jinġarr minn osservazzjoni komuni, prattika tal-ħajja ta' kuljum għal xi ħaġa prattika u bihom kienu imexxu ħajjithom. Ara, ara, ara xi prinċipji kellhom eh, l-idjomi, il-qwiel, dawn il-ġrajiet li qegħdin nitkellmu huma mimlijin prinċipji eh, validi Għal żmienhom u llum naturalment aħna nadattawhom skont iż-żminijiet tagħna. Għax ma nistgħux ma nistgħux nibqgħu naħsbu kif kienu jaħsbu 200, 300 sena ilu, imma li napplikawhom għal lum nistgħu. Għaliex it-tifsir jinbidel.

Fl-ewwel parti ta' dan il-programm u anke fi programmi oħra għamilna ħafna referenza għall-element Għarbi fil-Malti. Ma jistax ikollna programm dwar l-etimoloġija u ma nagħmlux referenza għall-Għarbi. L-Għarbi jibqa' il-qafas tal-lingwa tagħna. Innutaw l-aktar affarijiet bażiċi bħal dawk tan-natura, ix-xemx, ir-riħ, il-ħamrija, is-siġar u elf ħaġa oħra. Kollox ġej mill-Għarbi. Anke jekk il-Malti ilu snin twal li nqata' mill-Għarbi, tul il-programmi li għaddew, iltqajna ma' ħafna idjomi li l-għeruq tagħhom, l-oriġini tagħhom, jew aħjar, l-etimoloġija tagħhom, insibuha fl-Għarbi. Dawn l-idjomi għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra tul dawn il-mijiet ta' snin sakemm waslu għandna. Illum forsi nsejna t-tifsira oriġinali, forsi din inbidlet ukoll, imma huma idjomi li għadhom iservuna tajjeb sal-lum il-ġurnata. L-idjoma li se nitkellmu dwarha llum hija Teletlu għoqla. Nużawha ta' spiss. Immaġina xi ħadd jiġi jgħidlek xi aħbar ħażina li ma tkunx qiegħed tistenna u titlagħlek għoqla fi qriżmejk, jiġifieri ma tkunx tista' tlissen kelma. Jew inkella tkun qed tagħmel xi ħaġa għall-affarji tiegħek u xi ħadd jaħsdek u titlagħlek għoqla fi qriżmejk, teħel, tifriża u ma tkunx tista' titkellem. Imma din l-għoqla x'inhi? Għandha x'taqsam mal-għaqal? Xejn minn dan. Għoqla għadha tintuża fl-għarb illum u ma tfisser xejn għajr għoqda jew inkella ingropp fl-injam. Int għoqda għaliex tagħmilha? Mhux biex iżżomm xi ħaġa soda? Jekk f'pajp ikollok għoqda, x'se jiġri? Mhux iżomm l-ilma ma joħroġx? L-istess ħaġa jiġri meta titlagħlek għoqda fi griżmejk, jew aħjar għoqla fi griżmejk. Iżżomm lok il-kliem u ma tkunx tista' titkellem. Mela, għal darb'oħra għandna kelma li ġieha direttament mill-Għarbi. Missirijietna x'aktarx li kienu jafu t-tifsira oriġinali tagħha, anke meta nħolqot din l-idjoma. Minn xi ħaġa sempliċi, xi ħaġa komuni fil-ħajja ta' kuljum, għoqda, ħarġu b'dan l-aspett figurattiv. Anke jekk għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra sakemm waslet għandna, it-tifsira oriġinali ta' għoqla ntesiet. Jekk ninżlu issa fit-toroq u nistaqsu n-nies xi tfisser għoqla, Żgur li ħadd mhu se jsemmilek l-għoqiedi. Sammejna biss din it-tifsira ġdida ta' għoqla, jiġifieri dak il-mument meta il-kliem bħal donnu jeħel u ma tkunx taf se taqbad tgħid. Dwar dan se jispjegalna ħafna aħjar il-Professur Martin Zammit. Oqla nużawha biss ehm, f'dil espressjoni telgħat li oqla dak il-ħin tant tant ħasadni bli qalli, tant inkwetatni bli qaltli eh, li ma stajx nitkellem telgħat li oqla. Oqla sempliċement tfisser ehm, bħal oqda. Oqda. Isu għandek anka ingrob fl-injam.

jinftiehem fil-tifsira oriġinali. Aħna lina din l-għoqla għalkemm ma nafux x'inhi ma xi ħaġa li tqisha żżommok, tfixklek milli tagħmel xi ħaġa oħra. Qed tifhem? B'dik l-informazzjoni mill-Professur Martin Zammit niġu fi tmiem programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Għal darb'oħra ħarisna lejn l-element Għarbi fil-Malti u kif kelma, jew f'dan il-każ idjoma, żviluppat maż-żmien sakemm waslet għandna, anke jekk forsi llum tlifna t-tifsira oriġinali. Għalhekk qed jinżel tajjeb magħkom dan il-programm, għax flimkien qed nagħmlu dan il-vjaġġ fil-ġrajja wara l-kelma u qed ikompla jgħinna napprezzaw kemm hi sabiħa l-lingwa u kemm tibqa' ħajja sakemm tibqa' tan-nies.